Рәхмәт! Рәхмәт, хөрмәтле дуслар! Инде зур бәйге, Европа бәйгесе көтә безне, җегетләр! Миңа калса, анда бөтен дөнья белә торган җыр сайларга кирәк. Көен бөтен дөнья белә торган булсын. Чөнки татар җыры белән әллә нәрсә кырып булмас. Кемдә нинди тәкъдимнәр? Тыңлыйм, Айдар. Рәшит абый. Рәшит абый. Миңа калса. Бар бит әле ана теге. Аны бөтен кеше белә, аны бөтен дөнья белә теге. Африк Симон җырлый, Африк Симон. Җыр бөтен юбилейларда, туйларда җырлана торган дискотекада теге. Амана күк карелы шалла-ла-ла, амана күк карелы шалла-ла-ла, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Беләбез бит, туганнар, беләбез бит, на-на-на-на-на. Беләбез, нигә белмәгән соң карап торасыз? Менә, менә шул җырны, менә шул җырны җырласак, Нормально булыр дим мин, Рәшит абый. Чөнки аны бөтенесе белә. Шуны татарчалаштырып җырласак бераз. Ну, бер икене башкача кыстырсак, әйбәт була. Әйбәт була. Маладис! Маладис, Айдар! Синең һәрвакыт башың калганнарга караганда яхшырак эшләде. Каништы, ул бит Уфада калды. Аның бит мазгасы Ике сәгатькә иртәрәк эшли. Телеңә салынма Салават. Бик килешә. Ялгышмасам, аның башы болай башлана бит, тыр-ча-ча, тыр-пумпа, тыр-ча-ча дип, исегездәме? Менә бу өлешен кемгә бирәбез? Нәрсә, Фирзәр?

Маладис, Нәфкать. Былай булгач, елатабыз бөтен Европаны. Яшькә күмәчәкбез. Аннары соң үзегезнең хит җырларыгызны татарча кыстырыгыз, яме? Үзегезнең хит булган Айдар, синең бик матур җырың теге Син минем җанымның яртысын җырларсың, Фирзәр, син шул мәңге үлмәс бер генә минуткаңны кыстырырсың. Нәфкать. Минем күңелемә бик хуш килә теге җырың бар бит әле синең, Гомер аты иярсез лә, гомер аты биясезме соң инде шунда, төгәл хәтерләмим. Салават, Салават, син үзең кара, җырларың бик матур барысы да, ә кай хит булган иң матур җырыңны, яме? Аллага шөкер монда ак болытлармы, уфтанмамы, кайнар чәеңме, салкын чәеңме, одноразовый, пакетиклы чәеңме анда, кара инде кайсысын, кайсысы туры килә. Аннары соң кушымтаны инглизчә җырларга кирәк. Чөнки үзегез беләсез, чит илдә инглиз телне күрсәтергә кирәк. Әнә, буран әбиләре, буранские бабушки, удмуртча җырлап, кушымтасына come on in dance дия-дия, англизча кыстырып, икенче урын яуладылар. Берәрегез беләме инглиз телен? Мин беләм. Мин әзрәк төс берлим. Мин бит ней, ней, кем, әй, кыз, кыз Америкада укыды. По-моему, шуңа. Былай,

Үзең көчкә әйтеп чыктың, нәфкатькә бәйләнгән буласың. Нәфкатькә тимәгез, маладис ул да, барыгыз да маладис, дус булыгыз, дуслык сәхнәдә күренеп торырга тиеш. Аңлашылды, кушымтаны инглизчә салават айкап чыгар, зинхар идәнгә язып бирегез. Һәм дә ки, Заманча биергә кирәк булачак, җегетләр. Кем ничек булдыра ала? Чөнки Европа бәйгесендә бөтенчә, бөтенесе дә заманча бии. Ничек булдыра аласыз? Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, аңлашылды. Партияләргә бүлдек җырны. Тыр-ча-ча дип нәфкать башлыйк. Хит җырларыгызны кыстырасыз арага куплет барышында. Айдар, нәфкать, аннары соң Амана Кукарелла, на-на-на дип торыгыз инде шунда, яме, шундый урыннары бар бит инде. Кушымтаны Салават инглизчә җырлый һәм бөтенесе заманча бии. Аңлашылды, хөрмәтле дуслар, көчле алкышлар белән каршы алыгыз легендар квартет Европа сәхнәсендә Евровидениедә. Нәкать башлыйсың. Бер чатча, бер помпа, бер чатча, бер помпа,